si ndi muzwala vhanzhi fhedzi fhasi a phaphatsau a rongo surela dzinḓilani wo ri dededza u tshi tshimbidza gona fhasi u vhidzelela muṋe wa vhoṱhe ro sumbya nḓila nga iwe mulala songo faho tsimu ya shubu ḓo vhuya lima u vha dzudza ndi wanga muano luimbo lwavhuḓi vhukuma lune khou bva kha musiwana thidzi ambe phuluso the poet ndi vhaṅwe vha vharendi vhane vha vhori vha khou ralota zwi a hula nga maanḓa ro sedza nḓowetsho imene vhori ndi ya muzika kana nḓowetsho imene vhori ndi ya vhurendi farisana ngo to ralo ṅwana mukala muthu ndi yini muthu ndi yinwi vha ḓo zwi humbula zwo ri vhoramuzika kana ndi ri vhoramuzika vho no nga thidzi ambe phuluso

Ḓinga ḽe ra vha ṱanganedza ngaḽo ḽi pfhi mmawe ndi ḓinga ḽine u bva kha muswa na phuluso thi dzi ambi the poet ri khou livha nga maanḓa luimbo uri ni thetshelese na uri khamusi u tshi nga vhudza vhaṅwe vho ramuzika vhane vha vha uri vha tama u ḓisa muzika wavho hafha na mutale F_M vha songo pfha vha tshi timatima kha vha rumele email kha aḓirese ya mutale F_M S_A at gmail dot com ndi mutale F_M S_A at gmail dot com vha ḓo ri wana ngo to ralo ni thetshelesi fhedzi. ndi khou livha nga maanḓa vhone vho thitshisa vho nanga u thitshilesa mbekemushumo ine ya vha uri ndi mbekemushumo ya morning boat hanefha kha mutala fm ndi matsheloni maṅwe na maṅwe musumbulo swika ḽa vhuraru ri vha ri khou zwi ita ngo to ralo ndi tshi ri nṋe ndi pfe mastermind ndi master wa radio ndi vha ndo ralo dza ra khudza ipfi ndi musathu wa vhadau vhadau vha tshine tshinyaphunga tshena we ari mali phadzi aḽa tshi khou tshimbila ndo bebiwa nda upfa mulanga muḓini wa musetha mutshilesi zwa ngita uri ndi mbo ḓi pfi musetha mulanga nga u to ralo a thi ri nahone kha vhathu vho no khou ṱoḓa uri doba vha songo pfa tshitimatima kha vhuye kha website ya vhorine vha xibaar www madaare fm org kana org ngeno instagram twitter kati na facebook o tiafu ndi mudale fm ndi sangu youtube channel ine ari eh, mudale fm fhedzi ayi vha songo ngo thoma ngo subscribe tiri ngori vha sa subscribe ndi ene fele ne dziṅwe dzimbeke mushumo dze dzimisa fhedzi vha subscribe ayi vha zwino songo fa tshitimatima mbeke mushumo iṅwe na iṅwe ine pfi ndi mbeke mushumo mudale fm vha ḓi wana nga nḓila tovhori ndi ya maṱhakheni nga maanḓesesa ṋamusi ndi musumbuluwo ndi ḓuvha ḽo fhedzisela eh, ḽa ṅwedzi uno tovhori ndi wa ṱhangule vha ḓo zwambula zwa uri vha ri khou ḓi ralo pembela ṅwedzi uno tovhori ndi ṅwedzi wa vhafumakadzi khamusi ndi ngazwo ndi tshi nga dovha nda khwaṱhisedza uri na madinge ra ṱanganedza ngawo vha khou hafha zwa uri o kweiwa o to livhiswa ningei kha vhafumakadzi eh? Eh, ya ndi zwone o to livhiswa kha vhafumakadzi Eh, nahone a ri khou tenda no fhulefhela zwa uri musi ri tshi bva kha ṅwedzi uno tovhori ndi wa ṱhangule kana ṅwedzi wa augusti eh, a- a- a ri nga ḓo pfa dzi case dzo tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi nga maanḓesesa vhafumakadzi ndi tshirisi ndi amba uri vhunzhi ha vhathu vha biḽiva kha zwa uri mafhungo hainoni o ṱhonifha zwithu a iteswa nga ṅwedzi une wa vha uri zwi vha zwi khou pembelwa ngao zwine a zwi ngo ralo muthetshelesi fhedzi ndo tori ndi fhira nganefho ndi khou livho nga maanḓesesa vhoṱhe vho thetshelesa mbeke mushumo hanefho ndi vhangea vhe hone zwi sina ndavha uri vha gai vha na nyiwa gai vha kona mine muthetshelesi vhathu vho nonga vho mpogandini vho mu gospel ramasunzi vho mu ṱalifitshelande vho israel muruge na vhaṅwe vhanzhi vhanzhi miredza ndi khou i vhona i ṱoṱhela kha facebook instagram khathihi na twitter ndi khou i vhona ngo rumela vhona mukala vhathu ndi vheiwe ni rita vhathu hai ni rita vhathu vha thetshelesi kha ri thome ri mbo ḓi kwaṱa nga hafhana ni muthetshelesi u vhuya fhedzi u hone ndi muswana u na rine ene a vho ri o bvisa music video na swikale kale u khou ḓi tou fhisa u khou ḓi tou fhisa u ḓivhea sa venda wave ri ḓo vhuya ri tshi amba naye u ḓi ri vhudza zwinzhi nga ḓinga ḽawe venda wave khathihi na music video we a dropa muthetshelesi Sa aarde mi refranga ko noon riya wiyetir This station is now the ultimate power in the universe. kha muhasho na vhathetshelesi u maanḓafhadza vhafumakadzi ndi mushumo wa vhafumakadzi nga tshavho muthu u vha tshipondwa musi a sa koni u ḓiṱunḓela musi a sa koni u ḓishavhedza zwiambaro kha hoyunoni ṅwedzi ri tshi elelwa mazhaka nḓila a vhafumakadzi nṋe ndo vha ndi tshi khou ri mufumakadzi na muswa kha fariwe nga tshanḓa a takuwe avhe dokotela a takuwe avhe accountant a takuwe avhe murungi avhe mulimi a takuwe avhe ramabindu ndi yone ri tshi ḓo amba ra ri riṋe sa vhafumakadzi ro pembela ri tshi bveledza vhaṅwe vhafumakadzi kha ri ṱutshela mukhwa wo tambudza vhafumakadzi vha afurika tshipembe nga hoyino ṅwedzi wa ṱhangule mutale fm i pembelela ṅwedzi wa vhafumakadzi hashtag for you for all a ri soko ri vha na mushumo na vha khou ita zwoṱhe zwo dzudzanea fhedzi vhafudi vhe ndi bva vhubvo zwino hezwo a zwi dini lini gp the best photographers in town ndi iye na phindulo vhafude minyanya dziphathi dzimulungu outdoor na indoor photoshoot a ri khou amba mo funda hani lini hayi ri khou amba vhafudi vho pfumbudziwa nahone vha re na tshipirioni a vha zwi ita mafhungo vha shume navho

For you, for all. mbekanyamushumo ndi mbekanyamushumo ya morning boat kha mutala fm but for you for all nṋe nga ḓipfi mastermind ndi master wa radio mthetshelesi ṋamusi nga dzi 31 dzi 31 dza ṅwedzi wa ṱhangule ho tou sala dzi awara fhedzi uri ri vhe ri khou dzhena kha ṅwedzi no ri vhori ndi wa september hanefho ndi une pfarelo kha mungo onoyo hanefho ndi hune ri vha ri khou ralo pembela eh, ḓuvha ḽine ḽa vhori ndi ḓuvha ḽa spring day kha ḓuvha ḽa matshelo mndu tshi ri se ndi hanefho ḽine vhana vha mukalaha vha khou ralo u shelana nga maḓi vha khou ralo no thuphana nga maḓi zwi tshi khou bva khou ri vha khou takala vha gai ndipo ndipo hanefho hune vha nga vha hone mshirisi kha vha ḓipfe vha wa nṱha nga maanḓesesa vhone vho thusa vho ṋanga u tshirisa

A zwi iti, a zwi iti na luthihi fhedziha vha no kho ṱoḓa ri dovha kha vhuye kha YouTube channel ya vhoriṋe vha swike vha ri Mutala F_M ngeno Instagram, Twitter khathihi na Facebook zwoṱhe hezwo ndi Mutala F_M. Ngeno ndi sa hangwi website ya vhoriṋe ine ya ri triple W dot mutala F_M dot org kana dot co kana ndi ri dot org hey ya dzi ita dzi nganganyisa ngori vha ḓo zwi humbula zwo ri a si kale kale website ya vhoriṋe yo tshintsha ubva kha dot co dot za. yo no vha kha uh, org kana dot org nga u tou ralo mutshilisi fhedzi u hone mj macy kana ndi ri u na riṋe um ya ndi ndi u na riṋe vha ḓo zwombela zwo ri ndi vhaṅwe vha vhoramuzika vhene vha vhori vho dropa music video nga ḽavhuṱanu hanefha vhege fhelahoi um eh, zwo vha zwi khou relo itesa zwo vha zwi khou relo itesa ḽi ḓivhiwa nga nga nga venḓa wave ḽi ḓi nga ḽo bvaho nahone ḽi khou kaidza lungedzo nga maanḓesesa na zwino ndi khou ralo ṱingela hafhunoni ndi khou vhona zwithu ngari u no vha hone um u na riṋe ndi khou ṱanganedza kha mbeke ya mushumo ya morning boat u titani ṅwana wa mukalaha ame ndi khou livhuwa badi u kwamiwa badi nṋe ndi hole nga maanḓa hai ndi khou ni pfa ni a pfala zwo ri ni muimbi vhathu vha vhaimbi ndi a pfa ndi tshi mangala a vha ṱoḓa u tamba na vhathu mara vha mvumvusa vhathu ho vha ho itea mini na huna riṋe no um ndi a zwi funa kona ndi u amba na vhathu ndo uri vhathu vho ḓalesa vhane kha vhono ri khamusi ndi vhanzhi vhane vha ṱoḓa u amba na nṋe nga tshifhinga tshithihi vho zwa so mhm. so zwi a konḓa badi uri ni kone u fhindula vhathu nga tshifhinga tshithihi ee muthetshelesi ndi aḽa mafhungo uri upfhi ee dzi celeb upfi vhutshilo ha maceleb a vhungo laṱa ndi zwine musi wana une rina khou ri vhudza zwone fhedzi hai rine ri ḓo ri mini ri amba uri vhutshilo ha maceleb a reḓi arali vha celeb ndi zwavho muthetshelezi wanga fhedzi ndi a kholo zwo ri ni khou ṱonga nḓila ndo vhori ndi ya maṱekhini nga hanefho ṅwe na mukalaha ya ṅwana mukala kha ri ambe mani nga ḓi nga venḓa wave ndi ḓinga ḽine ḽa vhori a sikalekale ḽo bva ndi ḓinga ḽine ḽa vhori ḽi vhukadza balulu nyadzo hone mbo ḓi bvisa na music video a sikalekale uh, motivi murahu a ḓinga eh, venḓa wave wo vha u pfhi ṅwana mukala ndo ni pfha ni tshi khou ḓi ralo u imbelela eh, ni tshi khou ḓi amba ngori bless my sister bless my mother eh, ṅwana mukala ḓo ri ṱalutshedza nga venḓa wave ri ni tshi vhene ndo dzula fhasi na ri ni khou ṅwala luimbo lwo no pfhi venḓa wave

EP like EP nga mugivhela itshi kho tea u dropa then uh, mizo feel nda nda vha ndi tshi khou amba naye ndi khou davhidzana naye uri ei uh, kereke yo no vha hone ndi project then ndi nga tshi senda then i uri i record nga ḽeḽo ḓuvha then nda pfa uri hezwi ndo dzula like ndi khou pfa beat ya hone ya venda wave ndo ḓelwa nga something tsho uri abe venḓa ri na vhathu vhane vha hasla nga maanḓa vhane ndi vhathu vhane a vhathu a vha koni u ḓiimisa mara vha ya

ri kone u vha sa muṅwe ya so hezwi ndi tshi imba ngo ralo na ndi khou katela muṅwe na muṅwe uri ah, like i make way for my brothers i pray for my sisters like everybody is either ndi wa mufumakadzi ndi wa munna as long as a vhona uri u khou hasla ndi muthu ane ndi wa venḓa hmm, maipfi avhuḓi nga maanḓa

ndi muṱuku kana muhulwane mara vhoṱhe ndi vha vhidza uri ndi khaladzi kana komana kana muraḓo ndo zwezwo Ah, ndi amba uri muthetshelesi zwi naka musi kolo vhudzisa kolo ḓivha kha ene muṋe ngori arali o vha songo mbudzai nṋe nda ḓo ḓi ri khou ḓi amba ṅwana wa ṅwana wa miyawe fhedzi ayo ndi ayo ṅwana mukala ndi dzulela u, u, u vhudza vhaimbi vhanzhi mani uri a zwo ngo tou leluwa uri ni wane muimbi a tshi khou bva u ḓoropa haiti a dovha a tevhedze nga music video ndi mini thu nṱuṱuwedza ṅwana mukala uri ni mbo ḓi ita kana ni mbo ḓi shutha ni na music video wa venḓa wave Oh, okay zwiṅwe zwithu zwo ita uri khamusi ndi ndi ḓi wana ndi khou shutha music iyo ndi ngori um nda vhona uri vhunzhi ha vhathu vha funa u u takadza nḓevhe dzavho no tou vhona nga maṱo u zwi vhona Mhm. so and he nda kona uri ndi kone u shutha video uri vhathu vhanzhi vha kone u ṱuṱuwedzea ngori um, muthu u a kona u hafhiza ngori hola luimbo na ri ri sedza artist u a kona ri ri artist nnzhi dzi no khou hafhiza ya ri ri nga ri nga kona u swikelela mupiki so nda khou zama u sumbedza dzi artist uri guys ri ri nga bvisa dzi nyimbo ra bvisa na dzi video ra wana dzi interview sa zwezwi more than like ndi ndi hasla nazwo mhm, mhm. ya so ndi ndi ndi ndi zwithu zwine like mwana muṅwe like kha venḓa zwi funa tou vha zwi funa tou vha must uri mwana muṅwe a kone u bvisa luimbo lune khamusi lu na mulaedza and then a bvisa na music ine une wa amba hezwo zwithu ndi u sumbedzisa uri venḓa hu na izwi na izwi na izwi Um musi u sedza nga Venḓa Venḓa nṋe ndi u vhona sa fhethu hune havha uri hu na support hu na talent nga maanḓa ine yavha uri vhathu vhone vha supportana nga tshavho eh, music video waṋu u swika zwino ndo ri ndi tshi khou lavhelesa u tsheka ye nda wana uri wono wono swika kana wono fhira 1.5 eh, thousand ya vhathu eh, ya vhathu vhane vha vhori wono viewer video yaṋu

like ndi ndoṱhe ndi ndi khou zwi ita so ndi soko pfha uri vha zwine nda nga zwi amba ndi khou vhudza vhatevheli vhanga ndi zwa uri um, ndi ndi- ndi khou livhuwesa for support ya vheiwe ulu lufuno lune lwa vha hone a thi vhoni ulu lufuno lune lwa nga ri ndi lwo pretenda lufuno lwa vhukuma that's why muthu a songa kona u yo renga data dzawe aya aya viewa video yanga so zwine nda nga amba ndi zwa uri uh, guys ndi khou ndi khou livhuwesa ende ndi kha ḓo bvisa music une wa bamba na vheiwe like na vhane khamusi na ḓivha uri vhutshilo havho a vhu tou vha sharp then ri ḓo ndi ḓo zama nga nḓila zwi khamusi ndi wane like ndi ise phanḓa na nyimba music une wa kwama vhatevheli na uri na uri vha ḓivhe nga nga vhutshilo ngozwa mhm. ya so ndi zwithu zwine nda nga vhudza vhatevheli vhanga uri guys a ri a ri ilwe nga maanḓa a ri a ri hafiwe nga nḓila ya serious venḓa zwavhuḓi vhuḓi ri khou zwi vhona ḽi khou ya kha meta hu si kale um ṅwana mukala ndi ni ḓivhela ep yaṋu yo tou thoma ine ya pfhi hell or heaven nda ni ḓivhela ep yaṋu ya vhuvhili ine ya pfhi god son ep ep yaṋu ya vhuraru ndi ndi ine ya vhidzwa pfhi mini ṅwana mukala ep yanga ya vhuraru i pfhi the purpose the purpose um yeah, the purpose kha kha vhathu vhene vha vhori vha khou ṱoḓa muzika waṋu hu nga vha kha musi kha ep yo thoma ya vhukati kana ya, ya u fhedzisela kana eh, maḓinga aṋu ene o bva dzisingili ni nga vha ledza uri vha ye gai kana vha zwi wanisa ni wana mukalaha um okay uri uri zwi vhe simple uh, ane ane a ṱoḓa music wanga wo fhelela u funa ya kha kha page yanga ya facebook isi una rine mm -hmm.

nṋe music ine nda hone ndi ndi ndi upfi afro pop afro pop hmm. yeah. ndi khou tenda ndi ndi ndi miziki ine vhori a i ngo laṱa na luthihi i nyaga vhathu vho no ḓivha ndavha dzavho vho no ḓivha dzithandanda dzavho farisani farisani ngo to ralo u na riṋe ni zwi itese muzika kha uye vhathuni ngo to ralo thiri ya ndi khou livhuwesa ndi ḓo ita ngo ralo na takadza vhathu na vhatevheli vhoṱhe vhane vha ro livhuwa tshifhinga tshaṋu zwi ngomu u na riṋe ndandaa good music coming from uh, una rine ova siete ova na uh, miza fil ndi king event rebo nahone ndi nga tou mbori ndi dzi king ngori vha khou mupha mutukana ndi mutukana wa hayani u khou rera ro ita zwine zwa vhori ndi zwa maṱhakhini nga maanḓa live venda wave ndi lone ḽine ra khou amba ngalo muthu uri kha vha tsalo tshi ḓiphina zwi khou tou vha fhedza uri mbekemushumo yo fhelela ngo tou rali nanda dza vhathu athi ri ndau ya nduni Let's go. This is your radio, your station. yau yau yau ndi ramuzeli mulamuleli maho thetshelesa mutale fm radio yavho radio ya vhoṱhe